kambe khabuchani swi ka lava ku chela na swipayisisi kambe yesus mirhandza swona xinxani swi ta endla ni cheka e swipayisisi leswiwanyana switsongo ku yi tsukanyana

Comrade, leswi swo ka ku mina va swi tiva vanhu ku lava nga tshama dya plate ya mina va swi tiva ku njhani van'wana a va ha lani a va ha lani muka va munhu a overstay yena hi mhaka plate ya like estof va nghena kona hi vava ka fika loko ni ni khome leswi ni kombela va nyika that result la ka swi ri njhani

Michelefi xikhokhimoyo ba right. Loko nga ndi loko ndzi sweka xixevo xi nga ndi ah u sweka xixevo. Eh swi swi ku pfala. Nga swo swa swa swa swa mari ya mulele hi kwa wale ina nini. Chela hi swi kota ku sweka mani. Swi swi ku gezi mani. Wa n'wi tsundzuka u tsaka maluleko wa le gandlanani i mhani loyi a tshama a sweka xixevo xa mati. Wa.

phela the, the reason let me tell you something the reason khale vakokwana a va nga swi lavi ku mfana a tshunela timbitini i ku loko dyondza hi tidyondza ku sweka dya perfecta dyi make sure ku everything is good that is why the the the biggest chefs in the world are male because once they get a skill they perfect it's game over they run with it so ya swa ku fana swona misise weekeri wethaka

Marraji Eddie Temin is visiting uh, Legere, Gengrikani, Luxikeni, over the weekend after Ben. N'wana maneveri ku na Nigeria ta tisa bomo leswi ni South Africa yi nga bola yi bomo ya ko yi ta va yi yi ba yi ba yi nghena misava yi nge a na ha tsakise yi nchumu na ti vona ti-hundred rand leyi u jikajikeni ti kha ti haha ti hala na hala mara a ni le ku tsakiseni ya nchumu zandi ni twa ku vava
zandi ni twa ku vava i ni na yona lawa spice fish no eh, na swipayi swo tala info i ta aromede ti nga la hinkwato I nga yi vona. What's in there?
No, wena u swi vona nchumu. I kume ku xitofu xa mina a xi tirhi kambe loko xi tirha ne ni ta ku bela swilo swin'wana u ta ti luma ririmi. A ni swi tiva a wu a wu ya a wu ya tirhisa yini. Ene swakudya swa hina swi na munyu ngopfu ni that's one thing. That's good. Loko va nge ze va hi vona hi chela munyu ku a hi tati munyu.
munyu wu endlaku i n'wetla i vhakela mens clinic a wu kahle munyu na machukele swi ta leswoho ni ta fika ni chelayana mali phiriphiri sauce loko yi kha yi aromedi ta swi tshikela swa matandza na swin'wana swin'wana loko yi khindla swin'wana mara vo ni la please please give it a name give you give your dish a name so hi ta kota ku famba hina van'wanyana ri hi pelerini

Kasaka mhana ku vusela buzala alala
xitofu xa mina xi hisi that's my problem loko a xi hixane nyama leyiwani la ku yi hela vumbisi lebyi hi byi nga lawa swi twisisa ni kota ku yi la ku yi yi va na that thing right now a yi na that thing ende ke ni xaka ndzi lava xipfalo xipfalo xa mina xi vavisekini so ni nga xipfalo lawani kahle kahle laha ndzi va na problem hi munhu okay eh dj hi kombelelela ti-viewers a hi vayingiseri i va i ti-viewers a mi ti-viewers hambi yini xichangani hi kombele valele hi mfumo hi se hi la ku famba hi fambicho
va ta vona ka ka the other video ku ri okay maxaka i ndoto kamba ramba a ta ri tula ta a ndoto kamba ramba ka se ri domine i doctor va la bi doctor mi ri kona okay guys that's it for me ni kombela u nge chi mi nga chavi xitimuyini ke swi dora swi ri jora laha a ku ri khichi ra legere mi nga chavi ku va ri thyake so a ni hi le ku swekeni ri loko khixi ri va base ngopfu swi laka ku ri tirhiweni ri ve ri va thyakile so na khasa va mi joyina muntlha ka kanelo wa kekereke no hi le kekereke ya xana swa fana hi le ka maraj entertainment
no hi le ka ntwana wa ka maraj oh hi le ka ntwana wa ka maraj okay guys please go out there and buy the van ticket ha mi kombela a hi swi lavula ya swa ku hi ta hi ta mi byela ku maphepha hi laha vulavula hi maphepha ka masipala ni so please go there and buy mathikithi ya ka v i p mi kuma plate ya swakudya kahle na na swo nwa five hundred rand i tshame kahle masompfeki i yingisela eh, comedy na maraji ni vachavi ka vip va byele ku va ta va nga dyanga

eka xidoro swi mi nga titimeli saluti mo hina hi sweka hi ku a na ha koti ncomo zambe kasi a na ha ri ku tsakiseni hi nchumu na to ti 200 rand ta kasi ta movha ti ya hala na hala see you on the 26 december 2019 agian community hall vana va mhana mi karhi mi subscribe va laha hansi laha enje ni ku na yi gwedla bvo bibvo